מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף ב' עמוד א'. לאמיר אנהייבן גלייך ביי די משנה. ארבעה ראש השנים הם. ס'דא פיר ראש השנים. ס'דא פיר זמנים אינעם יאר וואס זענען וויכטיגע צייטן, וואס זאכן טוישן זיך דעמאלטס, ווי די משנה גייט יעצט מסביר זיין. די ערשטע זמן איז באחד בניסן, א' ניסן. וואס געשעט דעמאלטס? ראש השנה למלכים. ס'טוישט זיך די יאהר פאר די קעניגען. וואס הייסט? אין אמאליגע צייטן ווען מ'פלעגט שרייבן א שטר, פלעגט מען שרייבן דעם טאג, דעם חודש, און דעם יאהר פלעגט מען שרייבן די דריטע יאר פון יענע יענע קעניג, אלס שלום מלכות האט מען דאס געטון. און די שאלה איז יעצט, ווי אזוי רעכן איך אויס דעם יאר וואס מ'האלט יעצט פונעם קעניג? איז יעצט די ערשטע יאר, צווייטע יאר, דריטע יאר, ווי אזוי קען איך דאס אויסרעכנען? אויף דעם זאגט די משנה אזוי, זאלסטו וויסן, נארמאל וואלסטו געמיינט, לאמיר זאגן דו האסט א קעניג וואס איז געווארן קעניג אין שבט, וואלסטו געזאגט, לכאורה יעדע יאר שבט טוישט זיך די יאר, די ערשטע יאר, די צווייטע יאר, דריטע יאר, אייביג אין שבט טוישט זיך די יאר. אויף דעם זאגט די משנה ניין, זאלסטו וויסן, באחד בניסן איז ראש השנה למלכים. די ערשטע ניסן, דאס איז די צייט ווען די יאר טוישט זיך, דאס הייסט, איך האב א קעניג וואס איז געווארן קעניג אין שבט, איז שבט איז די ערשטע יאר, אדר די ערשטע יאר, קומט ניסן, ווערט יעצט א צווייטע יאר. איי נאר געווען קעניג פאר צוויי חדשים, דער שטערט מיר נישט. די מינוט וואס ס'ווערט אלעס ניסן, טוישט זיך יעצט די יאר, און יעצט הייבט זיך אן א פרישע חשבון. און נאך א זאך, ולרגלים, א' ניסן איז אויך די צייט פאר רגלים, דאס הייסט לגבי נדרים איז מיר וויכטיג צו וויסן וואס איז די סדר, גייט עס פסח שבועות סוכות? גייט עס סוכות פסח שבועות? אפשר שבועות סוכות פסח? אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, די יום טוב פון ניסן, די פסח, דאס איז די ערשטע פון די רגלים, און פאר דעם גייט די סדר, פסח, שבועות מיט סוכות. די צווייטע זמן וואס די משנה זאגט איז באחד באלול, א' אלול איז נאך א וויכטיגע זמן, פארוואס? ווייל דעמאלס איז ראש השנה למעשה בהמה, די תורה זאגט אונז וכל מעשה בקר וצאן כל אשר יעבוד תחת השבט הוא אסיר יהיה קודש, די תורה זאגט אונז אז איך האב בקר, איך האב צאן, און איך דארף געבן מעשר דערפון. ווי אזוי געבט מען מעשר? האט מען גענומען די אלע בהמות, מען האט זיי אדורכגעפירט א קליינע דינע וועגל וואס נאר איינער קען אדורכגיין דארטן, און יעדעס מאל ווען ס'קומט ארויס די צענטן, האט מען געמאכט א רויטע מארק אויף דעם, און געזאגט דאס די עשירי, דאס איז געווען קודש, מען האט געזאגט הרי זו מעשר, און אזוי האט מען אוועקגעלייגט יעדע צענטער איז אוועקגעגאנגען אויפן זייט און דאס איז געווארן מעשר. שפעטער האט מען עס געלייגט אויפן מזבח, און די פלייש האט די ישראל קענען מיטנעמען עסן אין ירושלים, מיט זיין משפחה, מיט זיינע חברים, דאס איז געווען זיינס. אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, מען קען נישט מישן סטאדע. אז דו האסט אזעלכע בהמות וואס זענען געבוירן פאר א' אלול, און דו האסט אזעלכע וואס זענען געבוירן נאכדעם, זאלסטו וויסן קען מען זיי נישט מישן. איז פאר דעם ערשט דארפסטו אדורכלאזן דיין סטאדע וואס איז געבוירן פאר א' אלול, און ווייטער יעדע עשירי יהיה קודש. און גיי מיר נישט אויסמישן. איי דו האסט נישט גאנצן צען און ווילסט נאך ברענגען אפאר אנדערע בהמות וואס זיי זענען געבוירן נאך א' אלול, כדי ווייטער מען זאל צוקומען צו צען? אויף דעם זאגט די משנה ניין, מיש נישט אויס די צוויי עסטאדעס, ס'דא איינס וואס איז געבוירן פאר א' אלול און איינס וואס איז געבוירן נאך א' אלול. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באיכר בתשרי, ס'איז נישט א' אלול, לגבי מעשה בהמה די דעיט איז נישט א' אלול, נאר ס'א' תשרי א חודש שפעטער. די דריטע זמן וואס די משנה געבט אונז, איז באחד בתשרי ראש השנה, איז די ראש השנה לשנים, פאר די יאר, ווי די רש י זאגט שוין, ווי גמרא מפרש לו. נאך א זאך לגבי שמיטן. די תורה זאגט אונז, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה', סוד כולו סזרא, וקרמא כולו סזמור. זאגט מיר די תורה גיי נישט ארבעטן אויפן פעלד. איז בעצם מדאורייתא ווען הייבט זיך אן שמיטה? ווען הייבט זיך אן די צייט וואס מען מעג שוין מער נישט ארבעטן אויפן פעלד? אויף דעם זאגט די משנה באחד בתשרי, דאס איז די צייט, ועל היובלות און די זעלבע זאך איז פאר יובל, די תורה זאגט אונז, וקדשתם את שנת החמישים שנה, זאגט מיר די תורה די פופציגסטע יאר איז הייליג, ווייטער די עבדים גייען אהיים, נחשים גייען צוריק, די אלע דינים פון יובל, מען טאר נישט ארבעטן אויפן פעלד, ווייטער ווען געשעהט דאס אלעס? א' תשרי. נאך א זאך וואס געשעהט א' תשרי איז לנטיעה. די הלכה איז, פאר נטיעה איז קליינע ביימער וואס איך פלאנץ איין. לאמיר זאגן כ'האב גענומען א בוים, כ'האב אים איינגעפלאנצט אין אוב. איז לכאורה וואלט איך געזאגט, ווי מיר ווייסן, די הלכה פון אלו איז דריי יאר, די ערשטע דריי יאר טאר איך נישט האבן קיין הנאה דערפון. איז אויב אזוי וואלט איך געדארפט זאגן לכאורה מוז איך ווארטן דריי יאר, נאכאמאל אוב, נאכאמאל אוב, נאכאמאל אוב, ביז איך קום אן צו די דריטע יאר. אויף דעם זאגט די משנה ניין, ולענתיה איז אויך אד א' תשרי טוישט זיך די יאר, דאס הייסט כ'האב איינגעפלאנצט אין אב, האב איך אב מיט אלול, יעצט א' תשרי ווערט שוין די צווייטע יאר, און אזוי רעכן איך אויס די יארן פון די נטיעות. ולירקות, און די זעלבע זאך איז אויך לגבי מעשר, מעשר פון ירקות, אדער מעשר פון דגן, וויבאלד מ'גייט דאך בשר לכיתה, איז ווען איך האב עס קולט געווען, קען איך נישט אויסמישן וואס איז געווען פאר א' תשרי און וואס איז געווען נאך א' תשרי, איך דארף דאך געבן תרומת ומעשרות פאר'ן כהן, פאר'ן לוי, אדער אויך לגבי מעשה עני, מעשה שני, איז וויאזוי רעכן איך די אלע זאכן? איז ווייטער איך קען נישט מישן, און די די יאר וויאזוי רעכן איך עס, איז אלעס מיט א' תשרי. די פערדע דעיט וואס די משנה געבט אונז, איז בעכ א בשבט איז ראש השנה לאילן, אז בערך א בשבט איז ראש השנה פאר די ביימער, ווייטער לגבי מעשה, איך וויל נישט מישן זאכן וואס זענען געווען אין די חנוטע פאר דעם, אדער זאכן וואס איז געווען נאך דעם די חנוטע, איז וואס די דעיט, זאגט מיר די משנה, בערך א בשבט דאס איז די דעיט, כדברי בית שמאי ז ל בית שמאי, בית הלל אמר און בית הלל זיי זאגן ניין, ס'איז נישט א' שבט, נאר וואס, בחמישה עשר בו איז אויפן פופצנטער פון שבט. איז ברענגט מיר די משנה דא פיר זמנים דורכן יאר, וואס דעמאלס ווערט א ראש השנה, דאס הייסט ס'טוישט זיך די יאר, אדער ניסן, אדער אין אלול, אדער אין תשרי, אדער אין שבט. זאגט די הייליגע גמרא, למלכים למאי הלכסה, לאמיר דא פארשטיין וואס טוט זיך דא מיטן קעניגן, דו זאגסט לגבי די קעניגן טוישט זיך די יאר, ווי רשי זאגט, כלומר, למה היקבעו יום מיוחד למנין המלכים, וואס גייט מיר אן ווען ס'איז, כ'מוז עפעס מאכן א שפעציעלען טאג א' ניסן דעמאלס טוישט זיך די יאר, למאי נפקא מינה, וואס פעלט מיר דאס אויס בכלל? אויף דעם זאגט די גמרא אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא, יא, ס'מאכט מיר א גרויסע חילוק, ווי? לשטרות, לגבי שטרות. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט, שטרי ח והמקדמים פסילין, והמאוחרין כשרין. לאמיר דא מסביר זיין וואס טוט זיך דא. א מענטש נעמט א הלוואה פון א חבר, ראובן גייט צו לייבי און ער בעט אים, איך בעט דיך געב מיך טויזנט דאלער. זאגט אים לייבי, געזונטהייט, איך וועל דיר געבן טויזנט דאלער, אבער איין זאך וויל איך האבן פון דיר, איך וויל האבן א שטר, איך וויל האבן א שטר וואס שטייט אויף דעם אז דו האסט געבארגט געלט פון מיך. לאמיר מיט אריינטראכטן, פארוואס וויל יענער האבן א שטר? פארוואס פארלאנגט דער לייבי דעם שטיקל פאפיר וואס שטייט דארטן אז ראובן האט געבארגט פון אים? דער תירוץ איז, דא צוויי זאכן וואס מען וויל האבן דערפון. די ערשטע זאך איז, איך וויל נישט אז ראובן זאל טענה'ן, לאדם, איך קען דיך נישט, איך האב קיינמאל נישט געבארגט קיין געלט פון דיר. איז מיט דעם וואס איך האב א שטר, גע'חתמ'עט מיט איידעם, איז ווייס איך קלאר, דער ראובן וועט שוין קיינמאל נישט סתם זאגן אוי איך האב נישט געבארגט. פיין. די צווייטע זאך וואס איך האב פון דעם איז אויך א סעקיוריטי פאר לייבי. לייבי זאגט פאר ראובן קוק אהער, אז דו העסט נישט קענען צאלען, האב איך דא א שטר, מיט דעם שטר זאלסטו וויסען קען איך גיין און איך קען גובה זיין פון דיין נכסים, אז דו האסט נכסים און דו האסט נישט קיין קעש, על איך גיין צו דיין נכסים און פון דארטען על איך צוריק נעמען מיין טויזענט דאלער, אבער נאך א זאך זאלסטו וויסען ראובן, אז דו האסט נכסים, אבער די נכסים ביסטו געגאנגען האסט געגאנגען פארקויפען פאר א צווייטען, על איך לייב ווי גיין צו יענעם און איך וועל צוריק נעמען יענער נכסים און איך וועל עס צו מיך נעמען כדי איך זאל צוריק באקומען די געלט פאר מיין הלוואה. דאס הייסט, דיינע נכסים וואס דו האסט יעצט ביי דיך אין שטוב בשעת ההלוואה און ווייטער, זענען משועבד צו מיך דורך דעם וואס איך האב א שטר. און אפילו דו וועסט נעמען דיינע נכסים וועסטו זיי פארקויפן, על איך נאכגיין דעם, און דער וואס האט עס געקויפט וועט עס מיר מוזן געבן אלס פירעון פאר די הלוואה. און אויף דעם חתמ'ט אים ראובן און זאגט אים יא, איך בין מסכים צו דעם. איז יעצט מאכט מען א שטר, איז די שטר מוז האבן א דעיט אויף דעם, ווען האט מען געשריבן דעם שטר? עס איז דא צוויי פארשידענע סארטן שטרות, ס'איז דא א שטר מוקדם, און ס'איז דא אזא מושג ווי א שטר מאוחר. דאס הייסט אזוי, אין א נארמאלע פאל, ראובן נעמט די הלוואה אויף חנוכה, איז אויף חנוכה שרייבט ער א שטר פאר לייבי און ער זאגט אים דא האסטו מיין קאנפירמעישאן אז ס'איז געווען בכלל די הלוואה און מיט דעם העסטו קענען שפעטער גובה זיין די נכסים. איז פארשטייט זיך זאכן וואס דער ראובן האט שוין פארקויפט פון פארדעם, ווייל זאכן וואס איז געווען לאמיר זאגן אין ניסן, און ס'האט בכלל נישט אהער מיט די גאנצע הלוואה, קען נישט לייבי שפעטער קומען און זאגן ווייסט די לוקח האסט עס געקויפט פון ראובן, ראובן איז מיר שולדיג געלט. דאס איז אוודאי נישט. דער מלווה קען נאר גובה זיין געלט, דער לווי קען נאר קומען פארלאנגען געלט, פון דעם צייט וואס איך האב א צעטל, פון דעם וואס איך האב א שטר. דאס הייסט, פון חנוכה און ווייטער, יעדע נכס וואס באלאנגט צו דעם ראובן, צו ער האט עס צו ער האט עס פארקויפט, קען קומען דער יענקל און עס גובה זיין פאר זיך אליינס. יעצט וואס געשעהט איז, לאמיר זאגן די הלוואה איז טאקע געווען אויף חנוכה, יעצט למעשה מען האט פארגעסן, מען האט נישט געמאכט קיין שטר, ס'איז גארנישט געווארן דערפון, און דער יענקל בעט דעם ראובן, זאגט אים, איך דארף האבן א שטר, איך האב דיר פארבארגט געלט, און ס'שלעפט זיך ארויף און אראפ, א קאפאן און מען קומט אן צו תמוז, און תמוז איז מען מחליט ווייסט וואס, היינט גייט מען מאכן דעם שטר, און מען שרייבט דעם שטר, כאילו די הלוואה וואלט נאר געווען היינט, און די מלווה האט מסכים געווען דערצו, קומט יעצט אויס אז אויף פאפיר זעהט אויס אז די הלוואה איז נאר געשען אין תמוז, און אלעס וואס איז געווען צווישן חנוכה מיט תמוז האט בכלל נישט קיין שייכות צו דעם יענקל, איי באמת האט מען שוין געהאט געגעבן דאס געלט? מאכט נישט אויס אז דו ביסט מסכים אז די שטר זאל שטיין תמוז אנשטאטס חנוכה פארדעם, קומט דאך אויס אז די אלע נכסים וואס האט באלאנגט צו ראובן און אפי' האסט שוין פארקויפט איז נישט משועבד צו דיך, ווייל דיין שטר הייבט זיך און אן אין תמוז. דאס הייסט א שטר מעוכה. די איינציגסטע מענטש וואס פארלירט פון דעם איז די מלווה, און אויב איז ער מסכים דערצו, איז געזונטהייט קענסטו מאכן אזא סארט זאך. די אנדערע סארט שטר איז אז דער ראובן מאכט דעם שטר פאר'ן באקומען דעם געלט. דאס הייסט, ער באקומט דאס געלט אויף חנוכה, ער האט שוין געשריבן דעם שטר אין תשרי, אין תשרי גייט ער צו איידעם און ער זאגט פאר איידעם, שרייב מיך א צעטל אז איך בין שולדיג פאר יענקל טויזנט דאלער, פארוואס? ווייל איך וויל גיין צו יענקל בארגן דאס געלט. אבער די געלט האט ער קיינמאל נישט באקומען אין אלול, ער האט נאר באקומען דאס געלט חנוכה. דאס הייסט, די שטר איז געשריבן געווארן בכלל פאר ס'איז געווען די הלוואה. אויף דעם דאס הייסט א שטר מוקדם. למאי נפקא מינה? איז לאמיר מאכן דעם חשבון. אויב ראובן גייט יעצט נוצן דעם שטר, און חנוכה גייט ער צו יענקל, און ער באקומט דאס געלט פון יענקל, און דא זאגט ער, ווייסט וואס, איך האב שוין א גרייטע שטר, יא ביסט גערעכט אינעם שטר שטייט אינעווייניג תשרי, אבער קוק הער, די סכום אינעווייניג שטימט, אלעס שטימט, וואס גייט דיך אן צו ס'שטייט חנוכה, צו ס'שטייט תשרי, פאר דיך איז דאס גוט. פארוואס איז דאס גוט פאר די מלוה? ווייל יעצט ווען ער קומט גובה זיין נכסים, קען ער גיין צו די נכסים פון ראובן, וואס האבן באלאנגט צו אים שוין פון פון תשרי, און גיין צום לוקח און זאגן, רבי, דו האסט געקויפט טאקע א נכס, אבער זאלסטו וויסן, דער נכס איז מיינס, ווייל ס'איז משועבד צו מיך. איי, מיין הלוואה איז דאך נאר געווען אין כסלו, און ער האט שוין געקויפט דאס אין תשרי. כ'האב געמאכט א שווייג דערפון, ווייל אויף מיין שטר שטייט אז איך האב געמאכט די הלוואה פון תשרי. קומט אויס ווען יענער האט געקויפט די נכס פון ראובן, האט ער געקויפט א זאך וואס איז משועבד צו אים, און פאר דעם קען קומען יענקל דאס גובה זיין. דאס הייסט, דער וואס פארלירט דא, איז דער לוקח וואס האט עפעס געקויפט פון ראובן. אבער די עמוד ההלכה אז מען כאפט דיך אז דו האסט א שטר מוקדם, דאס הייסט די שטר איז געשריבן געווארן פארדעם וואס בכלל די עבור איז געווען, זאלסטו וויסן די גאנצע שטר איז גארנישט ווערד. אויף אזוי ווייט. דאס הייסט, אוודאי יענער קען ווייטער גובה זיין זיין חוב, ל ע דער יענקל וועט אייביג צוריק קומען און צוריק בעטן דאס געלט פון ראובן, אבער איין זאך, פון קיין נכסים קען ער פארגעסן, ער קען מער נישט גובה זיין פון קיין שום נכסים, פארוואס? ווייל דו האסט געמאכט אזא זאך, האסט געמאכט א שטר, וואס א שטר מוקדם, דאס הייסט דו האסט געוואלט דא מאכן א פארלוסט פאר דעם לוקח, זאלסטו וויסן א שטר ווערט בטל מבוטל, און גיין נעמען פון נכסים קענסטו מער נישט. איז יעצט לאמיר גיין מאכן דעם חשבון. די גמרא געפרעגט א קשיא, למלכים למאי הלכסא? ווי רש י זאגט, וואס גייט מיך אן פארוואס מוז איך מאכן א ספעסיפיק דעיט צו זאגן יעצט טויש דיך די יאר פונעם קעניג? איז די גמרא זאגט אזא פאל, ווי רש י איז עס קלאר מסביר. לאמיר זאגן איך טרעף א שטר, וואס די שטר שטייט אינעווייניג, אויפן דריטן יאר, חודש כסלו, האט ראובן געבארגט געלט פון יענקל, איך האב איידעם וואס האבן געחתמעט אויף דעם בריוו. איך רוף אריין די איידעם און איך פרעג זיי איז דער שטר אמת? זאגן זיי יא, דער שטר איז אמת. אויפן דריטן חודש, אויף חודש כסלו, אויפן דריטן יאר, האבן אונז געחתמעט דעם שטר. לייגן זיי אבער צו איין זאך, און זאגן זיי צו בעש ט, קוק אהער, אונז האבן קיינמאל נישט געזען די הלוואה. די געלט אריבערגיין פון יענקל צו ראובן, דאס האבן מיר קיינמאל נישט געזען. אבער איין זאך יא, אויפן דריטן יאר אין חודש תמוז האבן אונז געזען אז יאנקל האט פארבארגט די זעלבע סכום וואס שטייט אינעם שטר, האט ער פארבארגט די געלט פאר ראובן, דאס ווייסן מיר יא, דאס הייסט מיר ווייסן צוויי זאכן, ערשטנס אז די שטר איז געווארן געשריבן די דריטע יאר חודש כסלו, עס איז אמת די שטר. צווייטע זאך זאלסטו וויסן, אונז האבן געזען א הלוואה פון יענקעלע רבי צו ראובן אויפן דריטן יאר אין חודש תמוז, און מיט דעם גייען זיי זיך אוועק, דא ענדיגט זיך עס. איז בעז ד דארף יעצט קלערן איז די שטר א כשר'ע שטר צו נישט, איז דאס א שטר מוקדם אדער נישט. לכאורה דארף מען דא פארשטיין לכאו' וואס די שאלה. זיי האבן דאך געזאגט אז די הלוואה האבן זיי געזען אין חודש תמוז. אויב אזוי לכאו' די איינציגסטע פראבלעם וואס איך האב דא איז אז די שטר איז געווארן געשריבן אין כסלו. אבער אזוי האבן שוין פריער געשמועסט אז שטר מערכה איז נישט קיין שום פראבלעם. און אויב אזוי די שטר וואלט געדארפט זיין זייער גוט און איך קען עס נוצן. אוודאי פארוואס נישט. נאר די פראבלעם איז אזוי, וויבאלד אז איך ווייס יעצט נישט ווען דער קעניג איז געווארן קעניג, דא האב איך יעצט א פראבלעם, פארוואס? ווייל לאמיר מאכן דעם חשבון, אויב מיין קעניג איז געווארן קעניג, לאמיר זאגן אין חודש תשרי, און איך גיי אייביג לפי די יאר פונעם קעניג, יעדע תשרי טוישט זיך די יאר, קומט דאך אויס אז דער קעניג זיין דריטע יאר האט זיך אנגעהויבן חודש תשרי, חשוון, כסלו, דריטע יאר האט מען געשריבן א שטר, גייט אדורך כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, און יעצט איז געווען א הלוואה די דריטע יאר, האבן זיי געזאגט האבן זיי געזען א הלוואה. אויב אזוי קומט דאך אויס אז די שטר וואס מען האט געשריבן אין כסלו דעם דריטן יאר איז באמת געווען אכט חדשים פאר ס'איז בכלל געווען די הלוואה, איז דאס א געהעריגע שטר מקדם? אויב אזוי אזוי האב איך שוין פריער געשמועסט, א שטר מקדם איז גארנישט ווערט, מען קען נישט גובה זיין פון נכסים מיט אזא סארט שטר. אויפן אנדערע זייט, אויב דער קעניג איז געווארן קעניג לאמיר זאגן אין אייר. און זיין דריטע יאר הייבט זיך אן אין אייר, אויב אזוי האב איך אייר, סיוון, תמוז, איז געווען א הלוואה, איז אדורכגעגאנגען אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, אה, און כסלו מאכט מען א שטר. קומט אויס אז דאס איז א שטר מעכער, און די שטר איז נישט קיין שום פראבלעם, עס איז א פיינע שטר. איז וואס געשעהט יעצט ווען איך ווייס נישט ווען איז דער קעניג געווארן קעניג? איז ער געווארן קעניג אין תשרי? אדער ניין איז ער געווארן קעניג דעמאלטס אין אייר? און לפי דעם איז דאס א שטר מוקדם אדער איז דאס א שטר מאוחר? ווייס איך נישט ווי איך שטיי יעצט מיט דעם שטר, קען איך עס יא נוצן צו קען איך עס נישט נוצן? פאר דעם האט מען געמאכט א גזירה כדי נישט האבן דעם פראבלעם האט מען געמאכט א גזירה זאלסטו וויסן ס'גייט מיר נישט אן ווען דער קעניג ווערט קעניג ס'ווערט ניסן ווערט א נייע חודש, ווערט א נייע חודש ווערט א נייע יאר און אלעס טוישט זיך. דאס הייסט ווען די איידים האבן געזאגט אונז האבן געזען א הלוואה אין תמוז דעם דריטן יאר, און ווען זיי זאגן אונז האבן געשריבן א שטר כסלו דעם דריטן יאר, ווייסטו ביידע רעדן פון די זעלבע יאר, און דו ווייסט אז אייביג תמוז קומט פאר כסלו. ווייל די יאר הייבט זיך אייביג אן מיט ניסן, גיי איך אייביג ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. דאס הייסט, וויבאלד מ'האט געמאכט אזא תקנה, אז זאלסטו וויסן אז ראש השנה למלכים איז א' ניסן, ווייס איך יעצט אז ניסן קומט פאר אייר, אייר פאר סיוון, פאר תמוז, פאר אב, און אזוי האב איך נישט קיין שום שאלה. איז ווען איידעם קומען צו מיר און זאגן מיר כ'האב א שטייער פונעם דריטן יאר, ווייס איך אז ס'איז געווען כסלו, און זיי זאגן מיר כ'האב א הלוואה וואס איז געווען תמוז דעם דריטן יאר, ווייס איך אז תמוז קומט אייביג ערשט. כדי נישט צו האבן דעם פראבלעם, האט מען געמאכט די גזירה און געזאגט זאלסטו וויסן א' ניסן הייבט זיך אייביג אן א פריש יאר למלכים. ברענגט די גמרא יעצט א ברייתא וואס די ברייתא קאנפירמט וואס אונז האבן יעצט געזאגט. זאגט די ברייתא תני רבנן מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, א קעניג וואס איז געווארן די קעניג די נײַן און צוואַנציק טע פון אדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, אז ס'קומט אן אחד בניסן, אלץ ללא שנה, הייסט עס א יאר. ואם לא יעמד אלא באחד בניסן, אז דו ביסט נאר געווארן קעניג באחד בניסן, זאלסטו וויסן איין מונה לא שנה עד שיגיע ניסן אחר, ווייטער נאכאמאל א גאנצע יאר, קומענדיגע ערשטע ערשי ניסן, דעמאלס וועט זיין צווייטע יאר. איז אמר מר. לאמיר איבער מסביר זיין די ברייתא. מלך שאמר בעשרין ותשעה באדר, כיוון שהגיע בעכרד בניסן, אלס ראשונה הייסט עס יעצט א יאר. אויף דעם זאגט די גמרא או כמשמע לן דער חידוש איז, די ניסן ראש השנה למלכים, ערשטנס זאלסטו וויסן די ברייתא קאנפירמט טאקע און זאגט, ווען איז ראש השנה למלכים, דאס איז אין ניסן. און נאך א זאך, ויום אחד בשנה חשוב שנה, אפילו נאר געווען אויפן בענקל איין טאג, איך וואלט קענען זאגן איין טאג, דאס הייסט נישט קיין גאנצע יאר, אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, איין טאג הייסט אויך א גאנצע יאר, און די מצוות א' ניסן הייבט זיך אן א פרישע יאר. ווייטער געשטאנען די ברייתא, ואם לא יעמוד אלא באחד בניסן, אין מונים לו שנה עד שיגיע ניסן אחר, אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, אז ער איז געווארן קעניג אין ניסן, מהיכי תיתי זאל איך זאגן אז פארדעם ווערט שוין א צווייטע יאר? כ'מוז דיך אנהייבן פון ניסן. ס'ענדיגט זיך אין ניסן. אויב איז אויב מהיכא תיתי זאל אלך האבן א הווא אמינא אנדערש? אויף דעם ענטפערט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך פשוט. אויף דעם ענטפערט די גמרא לא צריכה, דעם נהיה לה מעודה. מ'האט שוין ממנה געווען דעם אלס קעניג פון עדה. מ'האט שוין געשמועסט די שרים און יעדער האט שוין אפגעמאכט, דאס גייט זיין אונזער קעניג. און מען האט דאס מחליט געווען אין אדר, איז מאי די תימא וואלט איך געהאט א צייט צו זאגן נמני ליה את ה' אין שנין, זאל איך אים ציילן יעצט צוויי יאר, ווייל למעשה מען האט שוין מחליט געווען ער גייט זיין קעניג, אויב אזוי קומט אויס די החלטה דאס אליינס איז שוין גענוג, און די החלטה הייסט אויך אזוי ווי א יאר? כמאך שמאלא ניין אז נישט, ווען דו קומסט צום בענקל, ווען דו ווערסט קעניג, אז ס'איז פאר ניסן הייסט עס א יאר, אז ס'איז לאחר ניסן הייסט עס נישט קיין יאר, און דו מוזט ווארטן נאכאמאל א גאנצע יאר זאל ווערן די צווייטע.